Charles J. Scicluna Il-kbir fost erba' aħwa. It-tiju. Ir-raġel tal-familja. Is-saċerdot. L-avukat. L-imħallef tal-Knisja fil-Vatikan. Charles Scicluna. Ir-Raba' Arċisqof ta' Malta. Charles Cicluna, l-arċisqof li ma jibżax jgħid dak li jemmen. Ma tistgħux iżefnu l-Knisja Kattolika u jiena nagħlaq ħalqi Anki għaliex minn xi mdorri nagħmel hekk. L-Arċisqof viċin in-nies. It-tim ta' Xarabank jimxi triq kollha mal-Arċisqof Monsinjur Charles Xikluna. Jista' jonqos, meżet ħalluni kwiet kieku.
Il-ġimgħa. Lejliet l-ingress. It-tmienja u nofs ta' filgħaxija. Monsinjur Charles Cicluna jgħaddi sal-Katidral tal-Imdina biex jiċċekkja li kollox f'postu għaċ-ċelebrazzjoni tal-għada filgħodu.
Kif inti? All right, in kif inti? All right.
Issa ġejt nara ftit kollox lesta grazzja tal-la. Iva, niċċekkja. Issa dak li hemm hemm.
Li jidħol fil-katidral għada fil-ħodu, Monsinjur Arċisqof se jintalab jinżar għal-kubtejħ u jbus il-kurċifiss. U bi żgur kollox imur tajjeb, l-Arċisqof għamel il-prova ta' din il-biċċa. Biċċa rehearsal għamilna ta' l-ingress huwa li propju tidħol mill-bieb tal-katidral, u tbwis is-salib, allura dik għamilniha, għax dik darba darba tagħmilha. Anke sew sew biex ma jaqlibx ma naqlibx il-ġenokjatur almenu nkun naf jekk jiflaħniex.
U llejla Irid jagħżel liema kurċifiss se jbus għada.
Parti mill dan huwa li mbagħad imbus il-kurċifiss u nagħżel dan.
L-Arċisqof jispjegalna l-fejn iċ-ċeremonja tal-ingress mhux se ssir fil-konkatidral tal-belt. Monsu Cremona, peress mill-dasar Arċisqof ma kienx Isqof, allura l-ordinazzjoni ta' Isqof issir San Ġwann, anke għaliex jesa' ħafna iżjed. Iċ-ċerimonja tibda billi jiena u n-nunzju nkunu fuq dawk il- insom il-faldistor ngħidulhom hemmhekk dawk. Imbagħad hu iwassalni fuq is-siġġu tal-Isqof li jgħidulu l-katedra u għalhekk il-knisja fejn hemm il-katedra tissejjaħ katidral.
L-Arċisqof jurina fejn se jpoġġu bilqiegħda ommu u missieru. Ġenituri tiegħi se jqogħdu quddiem biex jaraw. Tgħidilhom x'li għattek ta' immu ma jifmuni.
L-Arċisqof qed jibża' li se tagħmel ħafna xita. Jien kollu niċċekkja weather channel ngħidilkom il-verità. Eħe, għaliex qed imsemmija possibilità ta' xi raxxa xita, imma jekk jagħmilhieli waranofsinhar inkun iżjed kuntent, imma dan mbagħad hija li jrid se jagħmel, eh! Bla San Ġorġ Preca tiftakru. Ix-xita għadha nieżla. Ħallini xerrab l-għasra bintej, għasra mxarrbin. L-affarijiet kbar f'Malta dejjem fix-xita ġraw. I nome di Giorgio Preca, Simon il.
kien hemm il-Monsignor Harvey, l-lum kardinal, li jieħu ħsieb iċ-ċerimonja għal dak iż-żmien fit-207 għatlu What are we going to do? Għalli get wet. Ek, get wet. Xtam? U we got wet, eh? veru San Ġoż sar qaddis, eh? xortem, ma' zomma. Eh?
Qabel ma morru, l-arċisqof jurina l-kappella fejn għada se jbiddel qabel joħroġ għal qudiesa. Għada l-Isfid inkunu hawnhekk nippreparaw għall-quddiesa, ġifieri wara li nidħlu niġi f'dil kappella li dejjem kienet il-kappella fejn l-isqof jipprepara ruħu. Grazzi ħafna ta' żjara tiegħek, naf li se niltaqgħu għada u nsellimlek. Ħankompli ftit ħalli mbagħad għan is-seminarju issa hemm xi velja mmur nitlob ftit magħhom u mbagħad għar-raqda. Paċi magħkom. Good night. Bye.
Bye. God bless.
Is-sibt, jum l-ingress. Minn kmini fil-ħodu, fi triq fej joqgħod Monsinjur Xikluna, jibdew jinġabru n-nies jistenneħ joħroġ mid-dar.
Bonġu, is-sebgħa u nofs ta' filgħodu u qegħdin ħallija quddiem il-bieb tal-Arċisqof il-ġdid, Monsinjur Charles Scicluna, nistennewh joħroġ biex neħdulu l-ewwel kummenti. L-Arċisqof xtaq li anke meta jkun Arċisqof jibqa' jgħix ġod-dar f'Ħallija fejn dejjem trabba mal-Mama u l-Papa. Aħna qegħdin hawn illum l-ewwel ħaġa qabel l-ingress biex neħdulu l-ewwel kummenti.
Eżatt qabel ma l-Arċisqof joħroġ mid-dar, jinfetħu bwieb is-sema u tibda nieżla ħafna xita. It-tmienja u kwart ta' filgħodu, jinfetaħ il-bieb tad-dar u joħroġ l-Arċisqof mal-ġenituri tiegħu.
Bonġu, Eċċellenza! Kif inti? Naqra xita, naqra xita.
Imet niftakar f'San Ġorġ Spreħka, Għandek xi ħaġa xita donnok jien. Tħobli, tħobli.
M'hemmx għalfejn jgħidu spoża banjata, spoża fortunata. Ħassa zik mistoqsija ftit personali. Xi tlabt il-bieraħ qabel marqat? Li norqod tajjeb. U rnexxielek torqod? Iva, rnexxieli, rnexxieli. Nexxieli. Ngħidilkom il-verità ma lħaqtx għedt r-Rożarju u għedt l-Anġlu jgħiduh floki għax kont għajjien wisq. Imma insomma llum irrid infattih, eh. Immorru mela? Iva, immorru.
Eċċitat jew? Iva.
Mid-dar f'Ħal Lija, L-Arċisqof jibda vjaġġ li matulu jżur diversi knejjes. L-aħħar knisa li se jidħol fiha hija l-Katidral tal-Imdina, fejn se jinħatar uffiċjalment bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta.